Hemmäňiz hoş geldiňiz! Men Mekan Jumaýew. Bu sizler bilen Firebase dersimiziň ilkinji wideosy. Bu wideo dersimizde Firebase Authentication barada gürrüň ederis we Pythonda nähilli koda geçirilýär, nähili ýazylýar, nähili ulanylýar, şolary göreris. Firebase Authentication nämedi? Bu ulanyjylaryň login etmegine, hasap açmagyna, kimdigini dogrulamagyna kömek edýän bir tooldyr. Bilşiňiz ýalak bir registrasiýa sistem ýa-da login sistem etmek üçin elde birnäçe kodlar ýa-da algoritmalar ýazýarys. Firebase bolsa bize muny taýyn bir şekilde berýär we bu deweloperlar üçin uly amatly bir ýol bolup durýar, kömek bolup durýar. Ilki bilen onda, ilki bilen Pythonda Firebase Library, ýagny kitaphanasyny install edeliň. Men VS Code ulanýan we VS Code terminalynda nädip edýäs, nähili install edýäs, terminal açýas we şu ýerde pip install firebase dört Pip install Firebase dört edýäs we Enter. Eger VS Code ulanmaýan bolsaňyz, başga bir code editor ulanýan bolsaňyz, onda siz cmd-de, ýagny command prompt-da hem ustanowit edip bilersiňiz. Cmd-ni açyň we edil ýaňky şekilde pip install Firebase hop ýalňyş ýazypdyryn. Firebase dört diýip şu şekilde install edip bilersiňiz, uçdan edip bilersiňiz. Indiki etmeli işimiz bolsa Firebase konsolda bir proýekt döretmek, bir Firebase proýekti döretmek. Onuň üçin Firebase konsola gelýäs we şu ýerde plýus znaçokly Add project diýen ýere basýas. Ilki bilen proýektimiziň adyny berýäs. Men proýektimiň adyny project bir diýeýin. islendik adyňyzy berip bilersiňiz we Continue bärde Select Account, Default Account we Proýekti döret. Şu ýerde birazjyk wagt egläp biler. Şonuň üçin men wideony tizleşdirýän. We proýektimiz taýyn. Continue. Bu günki etmeli işimiz näme? Firebase Authentication, Authentication. Onuň üçin bir autentikasyýa işlerini ýerine ýetirmek üçin bir äpe baglamaly bolýar. Şonuň üçin hem men web app proýektimi baglaýan we şoň üçin şu znaçoga basýan we web app name adyny berýän. Islendik adyňyzy berip bilersiňiz. Men project app diýjek. Soň register. indiki ädim bolsa maňa birazjyk kod berer şu ýerde et ini ýagny şu äpim hakynda danmalar şu firebase config şu şu ýerini şu dictionaryň ýapylýan ýerine çenlä kopýalap biz python faýlymyzda ulanarys şu ýerini indi bolsa kopy şu ýerini kopýalamaly birinji kopýaladyk Continue. Ilki bilen kodumyza dönelim. Men bir Firebase tutorial atly bir papka açdym. Şu ýerde bir sany Python file etjek DS1 görüjek. İlki bilen e, Firebase library-ni çagyrýas. Ýaňky install eden import Firebase dört ýazmak gerek däl. Indi bolsa ýaňky konsuldan kopýalap gelen zadymyzy stavit edýäs. Bular hem bir string formatda bolmaly. Indi bolsa biz Firebase objektimizi döretmeli. Ýagny Firebase objektimiz döredip, Firebase proýektimiz başladyk goýbermeli şu ýerde. Firebase deňdir Firebase library nokat initialize app diýýän we danylarymy girýän. Näme? Firebase config. Ýokarda getiren ýaňky Konsuldan getiren danlalarym. Şu wagta çenli eden zadymyz näme? Kitaphanamyzy çagyrdyk, konfigurasiýamyzy getirdik we Firebase-mizi başladyp goýberdik. Indi bolsa men şu ýerden şu Firebase ulanyp, ýaňky Firebase projektimi, ýaňky project birimi islendik funksiýalaryny ulanyp bilýän. Authentication diýdi, database diýdi, storage diýdi.

We enable edip çykmaly. Men nähili şekilde sign in metodini ulanjak? Men nähili şekilde bir account döretjek ýa-da get started. We email password ulanjak bolýan men, şoň üçin edit configuration we enable save sahyny edýäs we time. Indi bolsa kodumyza geleliň. Şu ýerde men bir user döretjek. Bir account döretjek diýeli ýa-da bir user. Näme edýän? Auth objektimden nokat create user with email and password. Bu iki sany parametr alýar, email we password parametrlerini alýar. Email we password. Meniň elimde e-mail we password bolmadygy sebäpli men muny elde hem berip bilerin aslynda şu ýerde jumaýew at gmail nokot kom şeýle şekilde hem berip bilerin ýöne men input alyp ýagny konsulda terminalda berjek.

Indi bolsa print format funksiyasy ve user id token. Yani e, Firebase bir user döredilen wagty authentication, ýagny Firebase Authentication bilen bir user döredilen wagty bize awtomatiski özi bir token, ID token döredýär. Muny elde hem berip bilýäris. Muny ileridäki wideolarda öwreneris nähili elde bir ID san berip bilýäris. üçin hasap döredildi. Terminalda kodumyzy işledeliň. Python ders 1. Ine şu ýerde mende bir error çykdy. Men siziň hem görmegiňiz üçin hiç hili üýtgetmedim. Çünki ilki bilen biz hiç hili real time database döretmän authentication ulanjak wagtymyz şeýle bir error çykyp gidýär, bu hemme kişide çykýar. Ine bizden sorap oturan zady database URL-ymyz ýok diýýär şu ýerde configuration-da. Onuň üçin konsula barýas we şu ýerde real time database şu ýerde bir database döredip şo taýa linkini ýagny ssylkasyny configuration-e goýmaly, pass etmeli. Create database, Next, Start in test mode. Indiki wideomyzda şu real time database öwreneris nesip bolsa. Nähili döredilmeli crud functions. Ine şu wagt real time database'imiz döredildi. Şu ýerde link bar. Ýani ssylkasy kopirowats. we şu ýerde hop domainiň aşagyna database url database url yes we ýene goşa durnagyň içinde ýaňky kopirowat eden silkamyz indi bolsa täzeden kodumyzy işletsek hiç hili error çykmaz diýip umyt edýäris Aha. Otur goýmandyrys. Aytyn ders bir nokat bar. E-mail adresiniz girin. Mhm. Turap. Nokat Jumayev. Olsun dokuz. Gmail nokat com. Parol. Parol. Yok. islendik parolyňyzy berip bilersiňiz. Ok, ine şu bir topar harp sanly şu meniň ýagny Firebase-iň özi berýän ID tokeni, bir token. Şu ullakan zat. Ine gara, ullakan üçin hasap döredildi diýýär. Şonuň üçin hasap döredildi. Biz hasap döredilmegini öwrendik. Nädip hasap döredilýär? Muny konsuldan, authentication-den görübem bileris. Şu ýerde ine Turab Jumaýew Gmail bilen bir hasap döredildi. Provider näme bilen üpjün edilen? Email bilen, Gmail bilen. Haçan döredildi? Aprelde. Haçan sign in edildi? Aprel ýene. We ini ID'si. UID'si, user ID'si. Indi bolsa login nädip etmeli, şony göreliň. Sign in etmek, muny komment alalyň we login or nokat Sign in with email and password diýýäs we email ýaňky inpudymyz şu ýere goýýas. Şu email we passwordymyz bilen biz sign in edýäs, ýagny login edýäs. If login, ýagny hemme zat dogry bolsa, bir çürük ýagdaýda Hiç hili error bermese näme diýen log in edildi. Koduny işledýäs. Run Python file in terminal. Login etmek üçin öňki döredilen Gmail bilen girmeli. Ýagny biziň databazymyzda şu e-mail adresimiz ýok bolsa, onda error çykarýar siziň beýle bir e, ýalňyş adres diýip. Ýagny men Turap bilen create account etdim.

Ýene bir gowy taraplary bar, email verification ssylka ugradyp bilýär. Ony nähili edýäris? Birinji nähili edeli? Şuny aýraly ilki bilen. Auth nokat send email verification we login loginiň ID tokeni ID token. Ýagny email verification bir token parametrini alýar. Ýagny kime ugratmaly? Meniň bir login eden kişimiň ID tokenini ugratmaly. Kodumyzy işledeliň. Email adresiňizi giriň. Turap Jumaýew 99@gmail.com Parolyňyzy giriň. Paroly ýok. Kodum hiç hili error bermedi. Diýmek, maňa bir e, link ugratdy. Ýagny poçtama häzir gireris we barlap göreris. Ine görşüňiz ýalak no reply diýip, maňa Firebase-iň özi ugradýar, verify your email diýýär. içine girýäs. Ine. Şeýle bir maňa link ugradýar, ýagny e-mailiňizi şu proýekt üçin tassyklaň diýip. We eger şu linke girsem, şeýle bir mesej çykýar. Your email has been verified. Görşüňiz ýaly, authentication-yň ýagny gowy taraplaryndan, ýagny elde etip bolmajak taraplaryndan biri aslynda. Indiki gowy tarapy ýene bir gowy taraplaryndan biri eger parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, ýagny reset täzeläp bilýäňiz. Ony nähili şekilde edýäs? Auth nokat send password reset email diýen funksiýasy bar. Bäri nämeni ýazýas? Emaili ýazýas diňe. Birinji muny aýraýyn. Munam aýraýyn. Kodumyzy işledelim. E-mail adresiňizi giriň diýär. Men Turap Nokot Jumaýew 99 at gmail.com we error çykmady diýmek ki maňa bir gmail şu gmailyma bir link ssilka ugratdy we şu taýdan men ýatdan çykaran parolymy üýtgetip bilýän we täzeden baralyň gmailime ine görşüňiz ýalyk no reply diýip bir reset your password passwordyňyzy parolyňyzy täzeläň diýip bir gmail geldi.

login edip bilýäsmi? Okay. If login print logged in. Eger-de loginim dogry bolsa, hiç hili errorsyz bolsa, maňa şu soobşeniýe sms gelýär. Okey. Men täze parolym bilen şu wagt login et görjek bolýan. Üýtgedim, üýtgemedimi, şony häzir hemmämiz birlikde göreris. e-mail adresim. Password täze parolymyzy girýäs. Ine görşüňiz ýaly hiç hili errorsyz maňa login, ýagny parolyňyz hem dogry, gmailiňiz hem dogry we tassyklady we login etip bildim. Bu günlük hem dersimiz şeýleräkdi. Umyt edýän düşünersiňiz diýip. Eger bir soragyňyz ýa-da zadyňyz bolsa, arz-şikaýat bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz, elimden geldiginçe jogap bererin. Hoş gal, sag boluň!